di Cymraeg yn ysgol drwsesa a gawn ni ni ar y Welsh Shields, ddim yn gwybod. Ydy'r pobl yn talu um, faint trip sgwad y dŵr. A dyn, o'n i'n gwybod hynny ar y pryd, o'n i'n darllen llyfr um, erthygl gyda Ryan James yn sôn Fel y byses Cymraeg yn dod mewn, oedd y trigolion lleol yn protestio tu fas, yn dweud 'Welsh kids go home' a stwff. Ond yn y diwedd, fi'n credu achos bod 'na disturbances yn digwydd, penderfynodd De Morgannwg i symud ni i Parade, lle o'n i mewn lle cyfyng iawn, a'r ysgol yn rhy fawr, ag eto aethon ni i pedwar ysgol wedyn, Maes y Gof a Mangyllyn a phethe. Felly ges i profiad da iawn, a pan mae pobl yn sôn 'O, mae raid i chi gael ysgol bach i gael profiad', Hapus yn ysgol mewn chwe chant o blant yn Llyn Taf, yna pedwar dosbarth o tua 30 o blant ym mhob blwyddyn. A wnes i byth teimlo bod e'n rhy fawr. Yym, a i fi, dyna oedd y norm. So mae'n syniad i fi y plentyn disgwyl o 30 o blant, mae hwnna'n scary i fi fel rhiant. Wel, byddai'n well 'da fi bod lot o blant, achos mae'n mwy o s- cyfle bod y droed a stwff fel 'na. Be oedd yn digwydd oedd, oedd yr ysgol Gymraeg fi'n mynd i'r ysgol oedd yn colli disgyblion, so oedd gan Taff oedd plant yn mynd i'r Bishop a Llandaf fel o'n i'n gweud ar Worcestershire Trae, a oedd hwnna ar ei ffordd lawr, so gafon ni ysgol 'na. Ac unwaith eto oedd 'na bobl yn protestio tu fas yy yn deud Welshies go home, ac oedd un fi'n cofio Gwres Cel, a ryw dynes mewn sari yn gweud Welshies go home, oedd Alun Guy yn gweud byddet ti'n gobeithio bydde rywun fel Bach yn go hunan ymwybyddiaeth i weld lle mae hwn yn mynd de, sy'n dechrau galw pobl mynd home. Ond yym ond eto profiad hapus hwnna. Yym ma' 'na rywbeth a hoffen i ddeud falle am yr ysgol achos dwi yn meddwl a ma'n ffantastig beth sy'n digwydd nawr ond dwi yn meddwl beth oedd rhieni Damon Woolway yn meddwl a Christopher Hundall a'r bois 'ma i gyd yn meddwl 1971 oh we're gonna send our children to our school. T'o' i fi ma' hwnna'n rwbeth mor prydferth a mor positif. Pam? Wel dim jobs i gael i siarad Cymraeg rili, ond dim lot o cenedloldeb, ond pam fydde pobl yn neud y buddsoddiad a'r risg yna i hala plant i ysgol lle dyn nhw'm yn siarad dim Cymraeg? Wel, a dwi'm yn credu bod ni fel fi fel siaradwr Cymraeg, pobl o siarad cefndir y tirfau, wedi dangos y parch i rhieni di-Gymraeg. Dweud, diolch bois,

There has been a massive boom recently, mae'r niferoedd yn mynd trwy'r to yym a fel oeddech chi'n gweud, y dewis i rieni sydd efallai ddim yn siarad Cymraeg neu sydd efallai yy byth wedi cael profiad yn y iaith Gymraeg, i roi plentyn unig yn ysgol Gymraeg iddyn nhw, achos mae plentyn, they're finding their feet, heb os am pa iaith maen nhw'n siarad, ond i wedyn taflu plentyn mewn i i ysgol lle ma' nhw, ma' pawb yn siarad iaith gwbl gwahanol. Mae fe yn gallu dod ar draws fel peth ofnus ond mae plant, mae plant gyda'r, mae gyda plant y gallu is i yy adapto i'r amgylchedd. Yym byswn i'n gweud yn well nag unrhyw grŵp oedran arall. Achos yn edrych yn ôl, sa i'n cofio dysgu Cymraeg ac oedd ddim, so mae fel dysgu ail iaith Ffrangeg yn tŷ dau yym lle mae'r athrawes yn iste chi lawr ac reit dan ni'n mynd i fod yn neud gwyliau a phe- pethau fel 'na. Does dim, does dim siŵr beth, dach chi literally jyst yn pigo lan ar pethe, dach chi'n clywed be' ma'r athrawon yn gweud, be' ma'r plant eryll yn gweud. A hefyd ma' 'na cymuned o blant Ti, dal chi, ddim siarad Cymraeg adre, felly ma' 'na'r syniad o I'm not alone, we're just rising, we have to find our feet together math o beth. Ac erbyn i ni gyrraedd blwyddyn un, blwyddyn dau, yym, doedd 'na ddim gwahaniaeth o ran o ma' hi'n dod o gartref sy'n siarad Cymraeg, mae e ddim. Oedd pawb, yy yy pan dych chi'n plant, so plant yn pigo lan ar pethe fel yna. Yr oedolion sy'n trafod pethe fel hwn. Ma' plant jyst yn mynd i'r ysgol pob dydd, ma' nhw'n chwarae gyda plant sy'n sydd efo'r un diddordebau â nhw. Yym, I fod yn deg, mae pobl wedi dechrau dod yn fwy ymwybodol o'r iaith a falle yym be sy'n be sy'n gwneud chi'n falle bach yn gwahanol os chi'n dod o cartrefi sy'n siarad ieithoedd gwahanol. Wrth mi fod yn hŷn, pa- tra o'n i'n ysgol gynradd, yym fel nes i ddweud, oedd oedd dim rili siŵr beth a ma' hi ma' hi'n dod o cartref cynradd, ma' hi ddim. Falle wrth i ni mynd mwy mewn i plas mawr, ma' plant yn eu harddegau yn dechrau dod yn fwy cydwybodol. A not for the worst, fi'n meddwl am y gorau, achos wedyn mae plant fel fi sydd yn dod o gartref cartref sy'n siarad Saesneg, dyn ni'n mynd i'r Eisteddfod, dan ni'n gweithio i Menter Caerdydd trwy gyfrwng y Cymraeg, dyn ni'n mynd i Maes B, dyn ni'n mynd i Clwb Ifor Bach ar nos Sadwrn. Yym, felly, o ra- ma- mae'n neis, achos fi'n teimlo fel mae wedi dod yn beth lot yn fwy inclusive, enwedig yym yn ardal fi o'r o'r ddinas, Bryn Siân. Yym, tra o'n i'n tyfu lan yn Amlwch, doedd dim ysgol gynradd. Cymraeg yn Grange Town yym felly dyna pam nes pam nes i Pwll Goch yym a mae'n neis mae'n rili neis nawr i weld o'n i wastad yn teimlo fel ma'r ma'r naws amlddiwylliannol yn Grange Town we- weithiau'n cael ei cadw ar wahân i'r iaith Gymraeg mae'n neis nawr bod hwnna wedi ma' fo wedi dod at ei gilydd ma' amlddiwylliannol yn cynnwys Cymraeg hefyd felly ie mae'n rili neis i weld.

Yym, felly mae'n od iawn i fi cerdded rhyw 55 mlynedd yy ar ôl y digwyddiad yna i weld y newidiadau a sut mae pethau wedi datblygu. Yym, pan o'n i'n blentyn, oeddech chi'n clywed lot o ieithoedd ond Cymraeg yn yn yr ardal yma. Yym, o'n i mond yn sylweddoli bod Cymraeg yn bodoli yym pan oedd teledu gyda ni ac oedd doedd dim teledu nes bod ni'n cyrraedd saith oed yn y a- adeg hynny oedd yn y du a gwyn hefyd. A dyna pryd s- nes i sylwi bod 'na, bod yr iaith yn yn bodoli a wedyn trwy gymysgu gyda pobl yn y rygbi a a mynd a i a dwi dwi dal yn cofio adeg hynny yym pan o'n i'n tyfu fyny yn y saithdege roedd Cymru'n ennill popeth ac oedd lot o bois o docie yn mynd fyny i tynnu yy yym oedd covers ar y ca- caeau yy yn yr Arms Park ar y pryd. So rydyn ni'n cael gwahoddiad bob blwyddyn i fynd yn y tyniad, aros a cael tocyn am ddim i i weld sut oedd Rangers yn meddwl fel bod Cymru'n ennill bob tro dyn ni sy'n adeg o'r JPA, JA oedd e ddim yn sylweddoli bod ni'n actually gwylio un o'r tîm y gorau Cymru ar y pryd. So i fi, oedd e'n lot i wneud efe hunaniaeth, o'n i wedi tyfu fyny gyda lot o wahanol diwylliannau a lot o rieni yn mynnu bod ni'n cadw ein gwreiddiau. Um, felly, uh, I ryw raddau, ro'n i'n yym Arab a Somali nes bo fi'n deg a a symud allan o o'r docia a sylweddoli bod bod 'na lot mwy i Gymru na jyst y cymuned bach o'n i'n byw ynddo fe. Ond hefyd o'n i'n sylweddoli yr unig reswm o ddeud fela oedd oherwydd o'dd yr yy oedolion yn yy am am ein amddiffyn ni o'r holl hiliaeth o'dd tu allan i'r docia ar y pryd. Yym. A pan symudon ni i Grangetown pan o'n i'n ddeg, dim ond pum teulu oedd ddim yn wyn yn Wdiona. Yym a yym ond fel o'n i'n tyfu o'n i'n sylweddoli nid Cymry oedd y pobl yma ond pobl gyda gwreiddia Gwyddelig. Y pobl dath yma i adeiladu y docie yy y ran fwya. A a wedyn o'n i'n dechre fod yn fwy hyderus ynglŷn â pwy o'n i. Yym ond Nes bo fi'n dysgu Cymraeg ro'n i'n cadw llun na gyd o le a dwi dal, ma' ma' dal yn gryfach i fi y teimlad bo fi'n cadw llun yn ytrach na dim byd arall achos ma' dy- ma' ma' bod yn cadw llun yn golygu bo chi'n derbyn pawb sydd yma. T- does dwi dwi erioed wedi bod mewn unrhyw dinas neu dref arall lle wyt ti'n gallu cyrraedd yma a bod yn rhan ohono fe yn syth bin. T'wod, yy sydd angen, ma' 'na lot o lefydd dwi 'di byw ynddo fe o gwmpas Cymru lle os nad 'ych chi 'di bod yna am 30 mlynedd, hyd yn oed hynny, dach chi dal yn ymwelwr. Felly, yym, a so dyna beth dwi'n yy gwerthfawrogi am Gaerdydd. Felly, o'n i isie dysgu Cymraeg o ran hunaniaeth a a ac yym es i, dwi'n cofio mynd i'r Allt pan o'n i'n blentyn a ti'n meddwl, nid Eto, do'n i ddim yn perthyn i'r wlad yma, er bod lot o perthnasau a a gysylltiad gyda'r teulu 'na, do'n i ddim yn teimlo fel fel Eifftwr. So o'n i eisiau hunaniaeth, a dyna pam es i ar y trywydd i ddysgu Cymraeg. Yym, ond ma' dysgu Cymraeg fel oedolyn yn peth od iawn, yym, achos ma' 'na lot o wahanol resymau. O'n i eisiau dysgu o ran, o ran hunaniaeth, ond o'n i'n rannu dosbarth gyda lot o pobl oedd yn dweud o, o ran gwaith neu um, lot o resymau eraill. Lot o pobl hefyd sydd um, wedi mynd trwy'r ad, uh, system addysg Gymraeg, ddim wedi defnyddio Cymraeg am ryw 5 mlynedd, ac wedyn um, uh, mynychu cyrsiau Cymraeg. So o'n i'n gyda nhw i gyd. Um, Mae dysgais i wrth yy sut i croesawu pobl, sut i yy dif- yym yy disgrifio sut o'n i'n teimlo, ond o'n i ddim yn sgwrsio. Yy ac d- dwi'n cofio mynd i yy yym gwneud y penderfyniad i mynd i Gaernarfon yym yn wyth deg. O'n i o'n i o'n i'n newydd ddechrau gweithio yn y byd teledu yy ond yy o'n i isie mwy o um, y fath o profiad Cymraeg, os ti o'n i'n teimlo fod profiad Cymraeg yn Gyrdydd, a mi oedd S4C um, um, newydd dechrau, oedd lot o brwdfrydedd brwdfrydedd yn, yn yr iaith a'r math o raglenni yn y So o'n i'n eisiau bod rhan ohono fe, so um, ges i, o'n i'n lwcus i gael lle a cwrs o'r enw cyfle, um, cwrs hyfforddiant yn y byd teledu, Ac y peth cynta nathon nhw oedd ddarnlunio at y ganolfan. A dyna pam ma' 'na chydig bach o acen ogleddol gyda fi, achos o'n i jyst yn ffindio trwy dysgu Cymraeg gyda pobl cyffredin ar y stryd, jyst siarad Cymraeg heb yr pwyse i ddefnyddio treigladau iawn a gramadeg a o'dd e'n jyst yn rybudd i fi a des i nôl ar ôl dwy flynedd

Yym, ac yym, yy, o'n nhw, o'n nhw'n sôn am yr Saeson oedd yn istedd yn y cornel. Ac i fi, o'n i'n meddwl, wel, dwi newydd ddod allan o Gaerdydd, lle oedd yna National Front pan o'n i'n ifanc, ac yy, o'n i jyst ddim yn gweld be oedd y problem gyda'r boi gwyn yma, jyst oherwydd bod e ddim yn siarad. A, a o'n i'n sylweddoli, wel, Mae 'na lot o pobl sydd ddim yn gallu dysgu ieithoedd, a mae hynny'n digwydd yng Nghaerdydd. Os ydych chi'n edrych ar sut mae yym pethe 'di newid ers Brexit, tibod, yym mae 'na lot sy'n sôn am dyle pobl yma siarad Saesneg os 'dyn nhw yn y wlad yma. Wel, dwi 'di gweld ar draws cannoedd o bobl dros y blynyddoedd sy' ddim yn gallu siarad iaith arall, 'mond eu iaith cynta' nhw, hyd yn oed Ger Cymru. Dwi wedi dod o dros lwyth o Gymry sydd yn ffrindiau sydd siarad Saesneg yn anodd iawn, t'mod, achos 'dyn nhw byth yn gadael yym Gwynedd, neu byth yn gadael Ceredigion. Yym, sdim bai arnyn nhw, maen nhw'n maen nhw'n caru lle maen nhw'n byw. Dyw hynny ddim yn golygu bod yym bod yy ddyletswydd arnyn nhw i ddysgu, ond efallai Dylen ni trio dysgu be sydd ar ei feddwl nhw. D- dyna o'n i'n teimlo pan o'n i'n Gaernarfon. Ac y munud agores i fy ngheg i ddweud dwi'n dysgu Cymraeg, oedd jyst yym pobl yn fy nerbyn i. A ma'n... dwi'n dal yn mynd yna, t'wod nawr, rywbeth 30 mlynedd ar ôl i fi ddysgu, dwi dal cael yr un yy croeso yna. Yym a dwi dwi'n aros ar fferm bach jyst tu allan i Gaernarfon, wna i ddim enwi fe achos yym

sy'n neis trafod ymhellach yw falle eich perthynas chi fel rhywun sy'n mynd i ysgol Gymraeg gyda eich cyfoedion sydd ddim yn mynd i ysgol Gymraeg a sut oedd hwnna yn gweithio i chi yn gymdeithasol falle ti'n cofio o'n i'n byw yn Riverside ar y pryd a fel oh yeah the Welsh family yn you a fel just oedd oedd oedd lot o sylw ar hwnna felly oedd o'n eitha oedd oedd oedd wy'n definitive o'r person sy'n mynd am felly falle oedd falle beth oedd dy brofiad di o hwnna? Wel
Doedd gen i ddim ffrindiau ddim yn siarad Cymraeg. Yn syml, ond y holl ffrindiau gen i yn yr ysgol. A digwydd bod y stryd yn gallu magu, o ran mi oedd y plant yna yn mynd i ysgol Glawdd Taf, neu Mary Griffith. Felly oedd e'n brofiad eitha' gwahanol, dwi'm os unigryw, ond eitha' annaturiol, neu yn barhaol beth yw'r Gaerdydd yfe? Ma'n... Felly doedd gen i ddim yym

Ie. Yym, felly, a digwydd bod, mae lot o bobl yn gallu rhywbeth tebyg. Felly, jys, jys, so mae'n, mae'n, mae'n od, ynde? A tipyn bach fel oddali, tan ro'n i'n tua deunaw, o'n i mewn am fy hun fel gog yn byw yn Caerdydd. So oedd mam yn dod o Bwllheli, oedd nhad yn dod o Aberhonddu, oedd e'n dod o teulu di-Gymraeg, so o'n i'n siarad Saesneg â nhad pan o'n i'n fach. Wedyn, tua tair mlynedd, awkward, i fod yn cael weithiau yn Cymraeg a weithiau yn Saesneg, o'n i ddim yn rili siŵr

A ma', a dwi me'wl, swn i hefyd bod yn onest am addysg Gymraeg, a sut pan o'n i'n cael ysgol tua amser waith yn ôl, o'dd 'na tym bach o tensiwn. Dim mewn ffordd cas, ond dwi'n me'wl mewn ffordd yym, mae'n anamal iawn yn gas. A dwi'n credu yn, ond o'n i weithie'n teimlo bydde, bydden ni weithie'n siarad Saesneg 'da rhei plant, Cymraeg 'da plant eryll. Os yw, os fase Saesneg iaith y teulu, yna mae'r, mae'r person yna yn teimlo mwy cyfforddus yn siarad Saesneg yn naturiol, hyd yn oed mewn ysgol yn Gymraeg. A fydden i'n teimlo, wel, dwi'n cynhyrchu mynd i ysgol Gymraeg, dwi'n siarad Saesneg. So o'n i'n teimlo bach yn, yn humiliated da ni, fel, pam mae fi yn bacio lawr, pam fi'n siarad Saesneg mewn ysgol Gymraeg? A wedyn, i droi ffordd rownd, a ma' hwnna'n gwestiwn mawr, Mae'r Sylfon yn dangos bod Saesneg dal wedi'r brif iaith. Mae ysgolion yn yn yym yn frych o'r gymdeithas yndyw e? So hyd yn oed ysgol Gymraeg os yw e mae Saesneg yn iaith y stryd mae'n eitha' naturiol mewn ffordd mae Saesneg wedi lot o iaith yr ysgol. A 'dyn o'n i mewn aduniad ysgol Glan Taf mis yn ôl ac o'n i ddydd fi ddim isie mynd i hwn ac o'dd Siôn mewn a gweud ma' raid ti mynd dwi ddim isio ti mynd so o'n i 'ok'. Mae fy Siôn yn Davies yna. Ac oedd plant yna ar yn ysgol gyda fi a ni hyd yn oed cofio enw enw fel yn undod a do twt i beth ers 1995 t'o yn y cofno. Ac o'n i siarad i un merch fanna oedd hi'n ddiddorol oedd hi gyn i ysgol dwi'n cofio os mae'n ysgol Barwick yn Bari neu ysgol lle yn nyrfys yn yr ysgol pan maen nhw'n gofyn cwestiynau i'r plant, a rhyw dosbarth deunyddiaeth. Oeddet ti'n gwybod yr ateb, ddim problem o'r enghraifft deallus, ti'n gwybod yr ateb, ddim problem gwybod yr ateb, ond oedd hi'n nyrfys yn ateb achos bydd Cymraeg hi ddim digon da. So fi'n meddwl, mm, reit, so dy'r person yna wedi cael yr addysg cystal a dylen nhw. A mae hwn rhywbeth, dwi'n meddwl, mae rhaid i bod yn onest amdano, achos dwi'n mynd siŵr Dwi isie i bob plentyn yng Nghymru mynd i ysgol a ddysgu Cymraeg. I fi mae'n no brainer ble mae'r plant yn gallu neud hwn, os ydi'r backup. Ond mae'n gwestiwn wedyn os dach chi pobl deallus sy'n gwbod atebion am top ten brif neu beth bynnag o'r we, ond o'n nhw'n becso mwy am cam-drin o'r ateb nag am yr ateb ei hun. So hwnna'n awgrymu i fi bod 'na brobleme ni ddim 'di datrys yn ysgol gynradd, un ai bo' nhw'n digon priodol, dau, bo' nhw'n teimlo'n ddigon hyderus, falle bo' nhw'n digon da, a shwt 'yn ni'n delio 'da nhw, a shwt ma' athrawon yn delio 'da hwnna, achos fi'n convinced, a ma' pobl sy'n gwbod mwy na fi, pan fi'n cael hyfforddiant i athrawon yn Drindod, yn lle bynnag ma'n dysgwyr athrawon, ydyn nhw'n cael hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iaith? Shwt 'ych chi'n

sy'n golygu oedd y plant fel arfer yn hyderus yn siarad Cymraeg, Saesneg, y ieithoedd modern, ond gweithiais i yn Plas Mawr yym am mis olaf tymor yym fel yy cynorthwyydd, a o'n i'n iste mewn at dosbarthiadau setio gwaelod lot o'r amser, a bydde'r plant yn gwybod yr atebion ond bydden nhw'n ateb yn Saesneg, a gan amla oedd hynny'n iawn, oedd e'n fine, achos os nad oes rhywun yn hyderus yn yr iaith, yym ond bod nhw'n rhoi'r atebion cywir. Surely dyna'r peth pwysica, a fi'n deall eich pwynt chi o weud yym mewn so so fe'n deg os ma' nhw'n teimlo llai hyderus achos ma' nhw'n teimlo falle bo' nhw'n cael eu beirniadu neu be bynnag. Ond ie ok falle ma' ma' ma' raid bo' 'na fall- falle hyfforddiant gwell o ran sicrhau bo' pawb yn gyfforddus yn siarad yr iaith mewn pob dosbarth. Yym o- ond i rai plant, sdim ots rili faint o hyfforddiant 'ych chi'n roi neu faint o cymorth, weithiau s- m- mae'n anodd iawn iddyn nhw cyrraedd y benchmark 'na. Yn y plas fawr, o'n i'n ffeindio doedd doedd dim rili beirniadu o'r plant eraill yn y dosbarth, achos dych chi'n setio, mae'r plant o'ch cwmpas chi usually yn ar ar wavelength eitha' tebyg. Felly, os oes un person ddim yn gallu gweud yr ateb yn y Gymraeg, o'n i ddim yn teimlo fel o' 'na beirniadaeth o'r plant eraill yn y dosbarth, ond ma' hwnna jyst yn profiad fi yn personol.

tuedd i fynd ar ôl o ran ffeindio fi na ddod. Yym ond hefyd fi'n dechrau sylweddoli fi allu mynd yn ei hun. I grŵp ffrindiau fi ma' ma'r iaith Gymraeg yn dechrau dod yn rhywbeth fwy cymdeithasol yym er enghraifft 'dyn ni'n mynd i cwrdd i cwrdd i grŵp fach 'dyn ni'n gadael i 'dyn ni'n gadael i gerdded ar y ffôn a 'dyn ni'n siarad Cymraeg jyst achos sdim it it's not forced ma' fe jyst yn rhywbeth 'dyn ni'n neud a ma' fe 'di dod yn fwy naturiol wrth i fi mynd yn hŷn. A wrth i fi cymryd mwy o rôl a gyfrifoldeb yn yr ysgol ma' mwy o disgwyl i fi siarad Cymraeg. Yym, a'r tro hynny, dwi'n siarad efo plant eraill sydd efo rôl cyfrifoldeb yn y Gymraeg. Felly mae fy bach o drip feed achos mae newidiadau'n cymryd lle wr- yy heb i chi sylweddoli, a cyn bo hir, dych chi'n prif ferch neu uwch swyddog neu beth bynnag, a mae raid i chi, you have to step up, dych chi yn Ysgol Gymraeg, dych chi'n cynrychiolio. Felly, yym, wrth fi fy nyn hun, fyswn i'n gweud mae'r sefyllfa'n well o ran defnydd yr iaith Gymraeg. Na, fi'n siŵr bydd pobl, t'mod, ifancach yn edrych lan at Emily hefyd yn meddwl,

ddysgu Cymraeg fy hun a hefyd bod yn riant o pedwar o blant sydd wedi mynd trwy addysg Cymraeg felly fy bala dwi dwi sort of gweld e off ochr arall fel riant hefyd yym ma' i fod yn onest a ma' raid ma' raid ni fod yn onest mewn sgwrs fel hyn t'mod ma' Cymry Cymraeg iaith cynta mor ddiog pan ma'n dod i sgwrsio gyda dysgwyr t'mod 'dyn ni gyd yn euog yym hyd yn oed pobl sydd wedi dysgu Cymraeg a wed- Bob mrigl, dyn ni dal yn euog o dros dro dysgwyr. Mae agwedd tuag at dysgwyr yn yn yn od iawn. Dyn ni i gyd eisiau mwy o bobl i siarad Cymraeg, ond dyn ni ddim eisiau rili helpu nhw. A be be be sy'n od ydy, dwi o'n i'n tiwtor Gymraeg am wyth mlynedd, yym a ges i sioc mawr i ffindio yy yym bod yr ath- y y tiwtor wnaeth ddysgu i fi, yym Steffan Webb, Oedd wedi dysgu Cymraeg ei hun hefyd, ac mae oedd rhyw canradd o rhyw 60 y cant o tiwtoriaid Cymraeg wedi dysgu Cymraeg. So o'n i'n fatha gofyn y cwestiwn, ble mae'r Cymry Cymraeg? Ble mae'r Cymry sy'n sôn am achub yr iaith, achub y diwylliant, hyn a llall, yym, ble maen nhw pan mae'n dod i ddysgu Cymraeg i bobl eraill, achos mae hynny'n cael ei wneud gan pobl sydd wedi dysgu Cymraeg oedd yn dod o'u teuluoedd ille wedi colli Cymraeg neu oedd dim Cymraeg yn y teulu o gwbl. Yym, ond ar ochr arall, dwi hefyd yn gweld e fel riant lle, sdim ots beth dych chi'n deud wrth plant yn eu arddegau, maen nhw'n mynd yn eich erbyn chi. Felly, os dych chi'n deud wrthyn nhw siarad Cymraeg, maen nhw'n mynd i siarad rhywbeth arall, tibod. Yym, a, a hyd yn oed yym plant sydd yn siarad Cymraeg, yym, os dych chi'n Dwi wedi cael y fraint o byw mewn llefydd Cymraeg a gweld pla- a ma' ma' dwi ddim yn deall iaith nhw fel yy unrhyw riant arall. Dw- ma' ma'r plant yn creu yym iaith newydd. Ma' nhw hyd yn oed yn creu iaith text nawr yn y Gymraeg. Does gen i ddim syniad beth ma' nhw'n ddeud yn Saesneg yn y text yna heb sôn am am y Gymraeg. A a a be- i fi, mae'n lot i wneud efo pa mor cŵl ydy Gymraeg. Pa mor cŵl ydi'r ffordd dyn ni'n cyflwyno fe? Yym, ac os dych chi'n edrych ar y teledu, er enghraifft, i fyny at yr oedran pump, saith, yym, y rhaglenni Q ar S4C er enghraifft, rhai o'r rhaglenni gorau dwi wedi gweld. Yy, tybed, sdim ots pa wlad dych chi'n mynd, maen nhw'n cael eu werthu ar draws y byd, a ma', ma', ma' hynny'n dangos, yym, pa mor dda ydyn nhw. Ond, sdim byd ar gyfer plant yn ei arddegau. Yym, a, yy, dros y blynyddoedd, fi'n siŵr bod fy, yy, rhieni di wedi cael yr un problemau. Gwylio'r Spedre? Na, Nickelodeon. Gwylio, achos does dim byd yna iddyn nhw. A dyna beth sydd angen nawr ydy dod â rhyw fath o... Hynny yw, blynyddoedd yn ôl oedd ganddo ni y term yna, Cŵl Cymru. Ac i fi, dyn ni angen rhywbeth fel yna gyda Cymraeg. Mae lot o... Pan o'n i'n dysgu, o'n i'n teimlo bod y pwysau i Sdim iaith arall sy'n sy'n gwneud hyn, sdim, dwi dwi ddim yn gweld lot o ieithoedd eraill sy'n gwneud hyn, ond dim ond y Cymraeg sy'n mynnu bod chi'n dysgu yr iaith a derbyn y diwylliant, a dwi'n gofyn pam? Sgennai ddim sy- yy diddordeb mewn dawnsio twmpa, y dawnsio g- yy yy t'mod yy yy yy twmpa neu un- unrhyw fath o yy pethe sydd, ynny yw, t'mod, yym o'n i'n chwerthin pan dwi'n cofio y tro cynta' fi i fynd i ryw fath o yym digwyddiad, lle oedd y dawnsio yn dechrau, a rhywun wedi dod ato i ddweud, o, dyle ti dawnsio, mae gen ti natural rhythm. um, ac i fi, mae'n just dangos, uh, wel, mae ma pethau wedi symud ymlaen er, ers hynny, ti'n bod, ond dwi'n meddwl bod ni angen bod yn fatha onest, really, gyda beth dyn ni eisiau gyda, gyda iaith, um, pa gyfeiriad. Um, mae hyd yn oed um, pan ydych chi'n dysgu Cymraeg a dod ar draws fath o, ma', dwi meddwl, pedwar lefel o o'r iaith sy'n yy cael ei adnabod gan y Senedd. Yym ma' ma' yym i fi ma' jyst yn drysu. Yy ma' hynny'n golygu bod ni'n actually creu system dosbarth o'r dechre, achos os 'di pobl ddim wedi cyrraedd yym y lefel uchel yy o o o siarad Cymraeg, hynny yw, os nad y-... Dwi wastad yn meddwl, pan 'dych chi'n dod at y Steddfod,

Mae yna Cymraeg go iawn, sef Cymraeg sy'n digwydd ar y stryd a Cymraeg sy'n cael ei ddefnyddio gan gwahanol pobl. Mae Cymraeg y Llywodraeth, yym, awdurdodau, bob tro dwi'n derbyn rhywbeth gan yy cyngor dwi'n gweithio drosto fe, mae mae angen thesaurus i i ddarllen a cyfieithu yy weithiau ar y ar y stwff, a dwi 'di bod yn gofyn a gofyn a gofyn dros y blynyddoedd pam na jyst gwario'r arian a tudalen y

Ac wrth gwrs, mwy na ti am ben traed Cymraeg, mwy allan mae'r byd Gymraeg, so mae eisiau neud hwnna i ddigwydd. Fi'n credu hyn hefyd, mae'n gwestiwn amdan anni gwrth canmlwyddiant orgraff y Gymraeg da John Morris Jones pan fysa rheolau sillafu ni'n delio nawr. Mae yna gwestiwn gyda fi am, ydyn ni'n mynd i, onid i neud y Gymraeg yn wahanol a stwff, ond dwi'n gweld, mae yna, mae'r Gymraeg wedi newid gymaint, fi'n credu, yn 40 mlynedd diwetha,

neu mewn hysbysiad, mae'n iawn yn sut mae'n digwydd system i ddiwpoliaeth arall, mae yna journalese i gael, mae'n mae iawn i gyfeithwyr dyndio hwnna, mae dan deimlad beth y ddeddf a thraws Gymraeg yn dweud. Felly dwi'n meddwl eisiau ni edrych o newydd fel Cymdeithas Gymraeg ar iaith. Mae hefyd eisiau sôn ar Dathi, mae yna lot o Cymraegs a mae yna lot o ddiwylliannau Cymraeg diolch i'r medd. Hynny yw, dydy Cymraeg yng Nghaerdydd ddim yn ei fedd ag Abertawe neu Penarth

Ffantastig. Mae 'da fi ffrindiau sy'n siarad Cymraeg sydd yn Saeson, Gwyddelod, Rwsied, Almaenwyr, Pwylied, Norwyeg, Prydawyr, Basgwyr, Catalanwyr, um, Americanwyr, a fi'n dim ond siarad Cymraeg ar pobl yma. A mae hwnna'n dyfodol, ond gyda addysg Gymraeg wedyn, a i ddiddefnydd pwynt Ali, Amheuaeth yn fwy manwl y gwylltiant yw gemau stwff i gael eich gwybod yn gymryd eich hufen i'w ffordd off dawnsio gryn o hwn allan. A fi gemau am beth hynny ond pa mor sydyn yw hyn gyda ochr um, grefyddol bren brantafon a wasanaeth yn y bore gan eitha troi o gwmpas fel pa pawb at ei gilydd. A bydden ni o blaid canu emynau, rhei emynau poblogaidd achos fi'n teimlo bod pobl ddim yn gwybod hynny ond dydy pawb ddim yn Gristion dwi ddim yn gweld fy hun yn sydd gyda ffydd, mae pobl wastad yn gefndir ffydd arall. So ydy addysg Gymraeg i fod yn addysg Gristnogol? A mae hwn yn gwestiwn mawr. Neu ydy e'n addysg ddi-grefydd? Ond rydyn ni chwaith ddim eisiau colli dy calon lân tra dy dref emynau gwych yma sy gyda ni sy'n rhan o'n diwylliant ni sydd fod am 1,500 mlynedd hefyd. Felly mae yna gwestiwn, dwi'm yn siŵr beth yw'r ateb i hwnna. Yym. Mae'r seithau prif da ni, mae 'na diwrnod heddwch a neges yn cystadlu, sydd wedi bod yn amlieithog ac yn amlinelledig ers degawde, ond mae 'na gwestiynau i ni fel cymdeithas, cymdeithaseg Cymraeg, i trio gweithio hwn mas. A dan ni yn, dan ni'n neud e nawr, mae 'na lot o ymladd yn ei fod, mae 'na darllen yn ei fod, ond dwi'm yn siŵr, mae 'na cwestiynau mawr am dan natur y Gymraeg ni'n dysgu, shwt ni'n dysgu hwnna, a a beth ydi y diwylliant, diwylliannau, 'yn ni isie,

Sut allwn ni hybu'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, achos yn amlwg, os ni, beth yw'r pwynt siarad yr iaith, er, dysgu'r iaith os ti ddim yn mynd i siarad hi, mae jyst yn iaith i ddefnyddio yn ffurfiol ar gyfer addysg, ond os ti ddim yn cymdeithasu, ti ddim yn dod i allu defnyddio fe yn, mewn ffordd naturiol. Felly, be, be, be ti'n, os di unrhyw syniadau neu profiadau am be ti cymdeithasu yn yr iaith? Wel, byswn i'n gweud o profiad personol, yn Plas Mawr dw i'n rili lwcus, yym, ma' 'da ni band Wynn Woodland,

Yy maen nhw'n ceisio neud mwy o ran, nid o ran hybu'r iaith Gymraeg fel mae e, a'r yym yr iaith ffurfiol, yr iaith awdurdodol, ond yn hytrach gwneud e'n fwy accessible, gwneud e'n rhywbeth falle fwy ieuenctid, achos ar diwedd y dydd ma'r iaith Gymraeg yn esblygu, ma' fe'n newid, so fe'n edrych fel, be' oedd e'n edrych fel deg mlynedd yn ôl, ugain mlynedd yn ôl, pum mlynedd yn ôl, A ma' raid i ni, ma' raid i ni cyd-fynd, ma' raid i ni newid agwedde ni i cyd-fynd gyda hynny. Yym, does dim pwynt i ni wneud yr un peth, pethe er mwyn hybu'r iaith Gymraeg. So, ma' ni weithio mewn social media, ma' hwnna'n un massive. Mae pobl ifanc yn defnyddio social media pob dydd, a byswn i'n gweud dyna siŵr o fod y ffordd gorau o cysylltu gyda pobl ifanc, er enghraifft. Yym, a byswn i'n gweud, ma' jyst raid i ni newid, ma' raid i ni basically torri'r hen traddodiadau o Dych chi'n cerdded mewn i'r ysgol, dyma'r iaith dych chi'n siarad. Mae'n rhaid i ysgolion, fi'n meddwl am y rheswm pam mae swydd weddol dda o gyflwyno ffyrdd i gymdeithasu yn y yn y Cymraeg tu fas i'r dosbarth. Yym a fi'n credu mae'n rhaid bod 'na push o ran o'r ysgolion eraill, a nid jyst o ysgolion, o rieni falle, o teuluoedd, yym i ffeindio ffyrdd o byw bywyd Cymraeg. a nid o reidrwydd trwy'r dosbarth, ond trwy gwneud pethau i dod i'r Eisteddfod, trwy mynd i Taf Hwyl. Um, yr unig ffordd i ni basically gwneud yr iaith yn fwy accessible ydy, yn wedi i teuluoedd sy'n siarad Saesneg gatre neu iaith arall gatre, yw cyflwyno ffyrdd newydd tu fas i'r dosbarth. Iawn.
Yym, a i, falle symud mlaen i Ali, a ti'n gweud ti Esther y Rec hefyd, o'n i'n cofio pan o'n i'n ifanc, achos o'n ni fel, sut ydi bywyd yn boen yn pan ni dim, felly o ti, oedd e'n eitha, felly, ie, yeah, os o ti unrhyw syniadau hefyd neu profiadau o ti, sut gallwn ni, fel, dim yn unig, dim yn unig hybu pethau fel yr Eisteddfod, ond pethau ti'n gallu neud i gyda Wel mae 'na...
Dwi'n meddwl bod y ddyletswydd ar ar pob pob un ohonon ni rili i ffeindio ffyrdd newydd o gyflwyno'r Cymraeg a cadw fatha Cymraeg yn cŵl i i i i bobl. Yym ma' ma'n neis i weld yym y ffaith bod bo' bod 'na lot mwy o Gymraeg yn cael ei siarad mewn yy ardaloedd fel Grahamstown er enghraifft. Yym yy ma' lot mwy o hyder i yy gan pobl. M- ma'n rili od yym bod, bod y Cymry weithiau yn rhy barchus, dwi'n meddwl, achos, os ydych chi'n cael grwp o Gymry a bod un person ddim yn siarad Cymraeg, mae pawb yn newid i Saesneg. Um, dych chi byth yn ffeindio hynny yn Grangestown. Maent o weithiau, dwi wedi bod gyda pobl Asiaidd sy'n siarad Urdu, a dydyn nhw'n troi Saesneg i fi? No way! Dwi'n rhaid i aros. A, a dwi wedi ffeindio hynny gyda pobl sy'n siarad Eidaleg yng Nghyrdydd. Dwi e ddim byd i wneud o'r lle maen nhw'n dod o'r byd, gwneud efo yr hyder yym cawson nhw gan gan eu rhieni efallai t'mod pan o'n nhw'n tyfu fyny gy- gyda y ieithoedd hynny. A dwi'n meddwl gyda gyda yym Cymraeg mae'n rili od ma' ma' agwedd weithie yn od gan y Cymry de fel dwi'n ddeud ma' yr Urdd er enghraifft yy dwi'n cofio'r Urdd dod i Grangetown yy i cynnal gwersi pêl-droed i blant ac yym o'n nhw'n yy dwi'n cofio ar y pryd o'dd 'na ryw ddadl lleol bod bod yym

Y problem oedd bod 'na rywbeth swyddogol yn dod i'r ardal ac oedd raid i fatha gwahanu'r plant er mwyn mynita digwyddiad Cymraeg oedd e. So i fi mae'n lot i wneud efo yr hyder ei hun, hynny yw i Mae plant yn, y, y, y, y pobl, jyst yn cael ei ddylanwadu gan sut gymaint o gwahanol pethau yn dydy yma. Dwi'n meddwl bod yna ormod o eogrwydd arnyn ni fel Cymru i um, sticio gyda beth, beth yw diffiniad y diwylliant sy'n cael ei roed ar blat i ni. Ac i fi, y prif reswm dwi'n teimlo fel, fel dwi ydw i ydy dwi wedi gweithio, dwi wedi teithio o gwmpas Cymru, dwi wedi uh, siarad gyda sut gymaint o bobl dros y blynyddoedd Yym, fel oedd yy Siôn yn deud, yym, lle bynnag dych chi'n mynd yng Nghymru, mae pawb yn meddwl taw diffiniad nhw o fod yn Gymro ydy, ydy'r yy yy ydy'r diffiniad go iawn. A yym, i fi, dyna sy'n gwneud yym Cymraeg yy Cymru mor fatha diddorol, rili, tibod, o ran y person sy'n yy sy'n sy'n byw ynddo fe. Ond ond o ran yym yy dod â diddordeb nôl, dwi jyst yn meddwl bod bod ni yy Gormod pwysa ar safon, safona, yn hytrach na jyst trafod pethe. Dim digon o fuddsoddiad mewn rhaglenni Cymraeg ar y radio, ar y teledu, ar y. Hynny yw, pan pan dych chi'n edrych ar beth ma' radio Cym Cymraeg cystadlu yn erbyn y dyddia ma, ma'n anodd iawn. A ac yym weithie yy pan dych chi'n edrych ar ddatblygiad yr iaith dros y deg yy 20 mlynedd diwetha ers i'r cynulliad ddod yma, dwi weithiau yn teimlo fel oedd yn lot gyflymach pan oedd Cymdeithas yr Iaith a mudiadau fel yna yn protestio. Yym, nawr bod yr arian yna, wel, ma', dwi, dwi'n gwybod bod yna rhyw deg miliwn y flwyddyn yn cael ei wario ar yy Cymraeg i oedolion, er enghraifft, yym, gan, gan y Llywodraeth. Yym. Mae lwyth o bobl efo diddordeb dysgu Cymraeg, lwyth ohonyn nhw. Maen nhw'n cyrraedd y pwynt ar ol tri mis yym lle dwi'n dweud mae 'na yy grammar, gramadeg yn cael eu taflu arnyn nhw. Yym prin iawn yw niferoedd y pobl sy'n actually cyrraedd y Cymraeg uwch. Yym ma' ma' ma' 'da ni'n colli nhw i gyd ar y lefel cyntaf. Yym, a, a, ma', ma' raid ni ddatrys y problem yna, achos ma', ma' frwdfrydydd yna i ddysgu, ond, yym, ma', ma' fel bod ni'n derbyn y pobl yma a jyst cael gwared ohonyn nhw o fewn misoedd. Yym, yym, a hefyd yr awydd i ddysgu, achos dyna, dyna, wrth ddysgu Cymraeg, mae'r awydd i ddysgu pethau eraill yn dod hefyd. Ges i, sori. Ie.
Sut bai, ma',

pobl sy'n di-Gymraeg yn deall y complex a maen nhw'n dod psychiatrist couch o problemau sydd gael Cymru Cymraeg am yr iaith. So, achos mae'n saith fan maen nhw'n cael no, don't speak Welsh mate. So maen nhw'n dal gyda hwnna, mae'n cael pob un Cymro, mae'n cael, o, ydy e'n drwg siarad Cymraeg? A ti'n gofyn, fi'n gofyn Cymraeg yn pob caffi, dwi'n meddwl, sneb yn rhywbeth o ffili at un cappuccino, please. Ond o'n i mewn caffi yn Aberystwyth a dyma Psychology Cymru Cymraeg a'r ffoadfwyr sy 'da ni, o ran uwch ddarlithydd yn Prifysgol Aberystwyth, yn mynd i'r caffi, merch 16 oed, mae e mewn swydd uchel, oedd e tua 60 oed, yn cyfan- mewn system cyfalafol, so fe sy'n rhoid yr arian, so fe oedd y customer service, oedd ddim digon o hyder 'da fe i ddeud, shwmae, un cappuccino plîs.

Ewn ni dangos bod yn gallu siarad Saesneg yn rhad, wrth gwrs, yn gallu siarad Cymraeg. Mae yna just lot of complex, a dwi'm yn credu bod y dysgwyr deall hwn. So maen nhw wedyn yn frustrated, maen nhw'n mynd i'r siop a gofyn shwmae, a dyn nhw'n deall pam bod Cymry cyffredin ddim yn siarad Cymraeg.
Dyn ni angen mwy o arwyr, hynny yw pan oedd Cymru